Dydan ni bach yn wael. Yym ie syniad odd bo' ni'n trafod unryw brofiad blaenorol o' gynnon ni o'r beirdd mewn unryw ffordd. Ie. Yym o ran darllen a nabod ia? Ia. Ia. Ia. Deilks. Ti isio mynd gynta? Yym, wel, ie, ma' raid i mi ddatgan diddordeb ar y dechre, achos mae'n debyg ei mod i'n perthyn i Gwyneth Lewis. Yy, dyna oedd y stori. Wel, na, y stori'n llawn ydi, oedd Mam yn deutha ni pan oedden ni'n fach, ers talwm, yn bo' ni'n perthyn i astronaut o'r enw... Joel Tanner. A dwi wedi checio ma'r boi 'ma yn bodoli ac yym ie wedyn dyna o'dd y stori 'lly o'dd hynny'n ddigon o claim to fame. Hmm. Yym ond ie yn ddiweddarach dwi'n meddwl bo' 'na raglen portreada ne' wbath efo Gwyneth Lewis wedi bod ac o'dd hi yn y rhaglan 'ma yn deud 'i bod hi yn perthyn i

Einar Jones. Einar Jones. Ynteu. Wedyn, a ma' gen i previous hefyd, nid dyma'r tro cynta' i mi adolygu llyfr oedd o Menna Elfyn. Yym, ges i wahoddiad i wneud hynny i'r traethodydd pan o'n i'n rhyw ugian oed. Hmm. Ag o'n i'n ugian oed ag a a do'n i'm a dim do'dd o'm byd i fi o' nesh i jyst darllen y llyfr. M-hm. Wedyn deud be' o'n i'n feddwl a fush i no fush i'n onast achos dyna be' o'n i'n neud. Achos dyna be' odd rywun fod i neud mewn adolygiad. Ie. A wedyn A 'dyn ar ôl i'r peth gael ei gyhoeddi, ges i'n rhin fatha boi oedd wedi sgwennu yr condemniad mwya o waith Menna Elfyn a fi erioed. Ddim bo' fi'n ca'l 'yn condemnio am hynny o' 'na rei pobol yn yym fatha yn 'nghod-fori fi am neud... Hmm. ...ond eto fatha do'n i'm yn gwa- fatha nesh i ddarllan dros yr adolygiad hwnnw

ar y ddwy yym ond dwi 'di bod yn gyfarwydd â gwaith y ddwy ers yr ysgol yym nath mam dwi siŵr brynu yym o pa un o'dd o 'do? Nath 'i brynu un o cyfrola Menna i mi tra o'n i'n chweched yym a dwi newydd berfformio deu gwir yn lansiad yym Menna o'u llên gofiant yym cennad lawr yn Gaerfyrddin yym so dwi 'di ca'l y fraint o'i chyfarfod hi yym a darllen y llên gofiant yna yym 'lly dyna Yym pa mor gyfarwydd ydw i efo Menna? A wedyn Gwyneth Lewis yym dwi'n ymwybodol ychydig mwy o'i chefndir hi achos ath hi yym i Gaergrawnt yndo yym i astudio llenyddiaeth Sysneg yym a pan o'n i'n ystyried mynd i neud y yym y gradd yna o'n i'n wel odd hi'n Ie wel o'dd e'n fath o ysbrydoliaeth mewn ffordd bo' hi fel Cymraes 'di mynd a a gneud hynna yym a ma' gynnai cwpwl o'i llyfra hi ond eto jyst dydw i heb w- rili yym darllen ei gwaith so mewn ffor o'n i'n o'n i'n falch bo' bo' ni 'di ca'l gwahoddiad i adolygu rhein achos o'dd o'n gyfle i mi ista lawr a yym darllen ei gwaith... Na ia ia. ...a finna 'di bod isio ers sbel yym 'lly ia dy mam.

gan fwriadu chw- yy gan fwriadu prynu bondog am arian... O reit wel. O'n i'n gwbod yn union be' o'n i'n chwilio amdano fo. Wel o'n i'n digwydd o'n i'n digwydd bod 'di gweld y clawr a 'di gweld y llyfyr cyn yym i'r stamp ofyn i mi adolygu y llyfyr yym so mi nesh i actually gweld y clawr i ddechre cyn codi a darllen. Ie be' chdi'n feddwl? Yym wel mae o'n drawiadol iawn so nesh i sbïo arno fo o ran hynna dwi dwi'n licio'r aesthetig yym Ond mae'n debyg dim ond trwy ddarllen y gyfrol ydw i 'di gweld unrhyw arwydd arwyddocâd i'r rhosyn, mewn ffordd. Mae 'na ryw elfen o yym o o ddlysni bosib, ond yr yr piga 'na a o amddiffyn dy hun yym rhag y byd. Yym a ma'r rhosyn yym wedi llwydo, wedi crychu, dechra mynd yn hen, so alla mae o'r synnwyr yn, a dwi'm yn gweld lot o biga chwaith, alla mae o yn portreadu henaint, yym, dwn i'm, dwi'n dwi'n malu awyr fama. Mae'n rhaid mi gyfadda nesh i ddim meddwl am ddim o hynna. Mae o'n glawr eitha tywyll dydi? Fatha mae o'n fwy o amlinelliad rhosyn fatha ar y ar y gwilodion efo'r coesyn ma'n fwy o amlinelliad na na llun rywsut wedyn Be' be' nesh i feddwl fatha os bod o'n edrych mor dywyll ma'n edrych fatha bod o 'di ca'l 'i steinio rywsut. Hmm. Fatha ar y petala 'lly wedyn nesh i feddwl os ma' 'na yym ddilyniant gerddi yn y gyfrol yma Aberfan a wedyn o'n i'n meddwl o t'bod ai ai ll- ai straen llwch glo 'di o 'lly. Ia fysa fysa medru bod yn lot i ni gofio ond dwi newydd gofio rŵan efo ni'n trafod hyn yym mae'n cymharu yym yym iaith i flodyn yym yy yy yn yym... Marwniaethoedd? ...yn y marw- marwnadieithoedd, lle mae o nesh i roid? Tudalen tri deg. Yym ia ma' 'na un lle mae'n sôn am iaith fel blodyn. Ia 'ma ni yn y yn yr ail un cofiwch fi nad fi'n annog i dy iaith yym ond yn y cyfieithiad language of flower I cannot forget it slips away so ella mae o'n gyfuniad o'r holl betha 'dan ni 'di awgrymu. Hmm ie ie. Yym. Ia. Bod o'n cyfleu bob dim sy'n sy'n ca'l ei ddeud yn y broliant hefyd mewn ffor bo' hi'n yn yn fardd yn ddynas yn yn cofio am Aberfan. Hmm ie. Ond yn sgwennu hefyd am y bardd fel rhywun sydd yn cofio. O ia ia. Yym ac yn yn wel

Wel, o'n i yn licio'r clawr. Lot o beic, fatha cwmp- yy cwmpawd fatha sy fatha sy ar gw- ar gwmpawd ag o'n i w- o'n i'n meddwl bod o'n edrych yn eitha cŵl ma' rai' fi ddeud. A peth eith- peth eitha prin dyddie 'ma 'di ca'l cyfrol farddoniaeth Clawr Calat. Hmm. Js yr unig ddwy enghraifft eitha diweddar fedrai feddwl amdanyn nw ydi y gân olaf... Hmm. ...Gerallt a Nes Da Anrhydeddoldrwydd. Ie. A dwi me'wl ma' hynny'n rwbath ma'n ma'n neud o edrach yn awdurdodol yn swyddogol yn... Yndi. ...a dwi'n t'mo'. Actually nesh i ddim meddwl am y ffaith bod o'n glawr caled yym achos ma' aesthetic llyfr wastad yn dylanwadu ar sut ti'n gafel yno fo darllen o ag engeidsio hefo fo. Ie ie na fatha... Neith helpu. Ie na fatha... Yym. Yn teimlo fod o ansawdd dda wedyn dwn i'm ma'n ma'n rhai mwy o gravitas rywsud i'r cerddi. Yndi mae o dydi? Ar un wedd. Mae'n anodd nes i fel ia. Yym. Dwi'n meddwl ma'r llynia'n fatha'n fanwl yn amlwg bo' nw 'di ca'l os dwi'n cofio os fatha o sbïo ar rei cyfrola barddas... Hmm. Yym dwi'n meddwl yn beth fatha mawl a dylunion i elynion Bobi Jones. Hmm. Wel sa chi'n meddwl bo' 'na brinder pixels ofnadwy ma' 'na ryw ne- fatha bo' 'na ryw fatha bo' 'na ryw rhyfel ne' wbath yn stopio ni rhag mewnforio pixels ne' wbath odd o'n edrych yn ofnadwy ond na ma' bra- bardda sy'n ddiweddar yn wedi gwella efo'u clorie. Wel ma' raid fi gyffesu do'n i ddim mor hoff o'r clawr yym ag O- o'n i'n wel llai hoff ohono fo o ddarllen y cerddi achos dwi'n dwi'n dwi'n teimlo yym mae o'n ed- wel fyswn i ddim 'di codi fo. Hmm ie. Yym dwi'n gweld o'n eitha di-deimlad yym do's na'm lot o stori iddo fo yym a dwi'm yn licio'r lliwia' na'r gosodiad yym sy'n siom achos bosib tasa'r stamp ddim ddim 'di gofyn i mi adolygu'r llyfr bosib na faswn i 'di codi o Dwi dwi wrth fy modd efo y llunia tu mewn dwi'n licio tu mewn y clawr yn fan hyn 'dach chi'n gweld tad yym Gwyneth yn yr yn y cochni fan hyn ar ei fot- ar ei fotor beic a llunia'r teulu 'fyd dwi dwi bron yn teimlo fatha fasa llun personol 'di bod lot neisiach a- ar y ar y clawr a 'di adlewyrchu gwir ystyr y gyfrol 'ma. Yym achos tydi'r gyfrol ddim am

D- do'n i ddim mor hoff ond... Hmm. ...m- mond oherwydd bo' fi'n teimlo hefyd bod o ddim yn adlewyrchu y cerddi gwych a theimladwy sydd yn y llyfr. Na achos o'n i we- o'n i'n hollol wahanol i chdi achos nesh i brynu'r gyfrol 'ma unwaith ath 'i allan. Ie. Achos o'n i y- o'n i yn y siop lyfra. Hmm. A nesh i weld nesh i weld y clawr gafal... Ie. ...gafal yno fo. Na wel na yn amlwg ma' unryw gyfrol cyn Gwyneth Lewis yn fatha rwbath... Ie. ...werth ddarllan ond o'n i'n meddwl o reit ma' raid fi brynu hwn os ma' hon... Hmm. ...yn gyfrol yy werth 'i dda- werth 'i dda- werth 'i ddarllan 'lly.

fatha nath yr adolygiad 'na nesh i flynyddodd yn ôl ar Murmur. Hmm. Wedyn yy ma' rai' fi gyfadda dwi'm yn gwbod wel ma'n atgoffa fi o be' ddigwyddodd o chydig fisodd ne' flynyddodd yn ôl. Odd gen i ffrind a do'dd o rioed 'di gwrando ar Bob Dylan na Leonard Cohen. Hmm. Fel dau artist dwi wrth fy modd efo n'w. Ie. Ag ag o'n i'n rhyfeddu bod y boi 'ma heb wrando dim arnyn n'w. Achos odd o fatha odd o fatha Ystyried y gefndir o, ei bersonoliaeth o, ei ddiddordebau o, mi fysa rhywun yn disgwyl iddo fo fod yn ffan mawr iawn o Bob Dylan a Leonard Cohen. A wedyn, ac gymaint, ac o'n i yn 'i, fatha, yn 'i yy annog o gymaint i fyn- fynd i wrando arnyn nhw. Nath o... Ie. ...nath o brynu yym ia The Essential Bob Dylan a Le- The Essential Leonard Cohen. Ie. A wedyn nath o wrando arnyn nhw a nesh i ofyn, 'O, be' oddach chdi'n feddwl?' Nath o, 'Wel, ia, o- o- o-' 'na chdi, chafodd o jyst ddim blas. Ie. A wedyn fatha Odd yn ddau berson eith- mor debyg ond eto efo tad hollol wahanol. Hmm. Ac odd o jyst wedi wedi gwrando arno a do' 'na ddim byd wedi cydio arno fo do'dd o ddim do'dd o ddim wedi gallu torri trwadd at y mawredd odd pobol eryll yn weld... Reit oce. ...yn Dylan a Co. Hmm. A dwi'n teimlo chy- rywsut chydig bach efo Menna Elfyn. Hmm. Dwi'm yn gwbo achos yn amlwg os yy fel fel dudodd WJ Griffith dwi'n meddwl am TH Parry Williams yn deud wrth wrth wrth gyhoeddi un o gyfrolau Parry Williams o ia ma' Parry Williams bellach wedi mynd o fyd yr adolygydd i fyd y beirniad llenyddol. Hmm. A 'dyn be' odd yr adolygu efo hynny yn syml dwi'n cymyd odd Mae adolygydd yn deud ydy wbath yn dda ai peidio. Mae beiriant llenyddol yn rhoi rhywbeth yn ei gyd-destun. Dio'ch o dim otsh am safon achos bod y bardd neu'r awdur wedi cyflawni gymaint bod o'n force to be reckoned with o fewn ein llenyddiaeth ni, fel bod o yn fatha fel bo' fel bod angen talu sylw i be' mae'r person yma'n ddeud 'lly. Wedyn a dwi'n teimlo'r un pe- 'run peth efo Menna Elfyn achos mae 'di bod yn ffigwr canolog yn y llenyddiaeth ni ers gymaint, a fatha mae'n he- mae'n haeddu sylw, fatha ma' ma'r gyfrol yma, fel pob cyfrol arall, yn haeddu ca'l ca'l 'i thrin a'i thrafod yn yn fanwl ac yn ystyrlon. Hmm. Ond eto pan dwi'n mynd ati i, pan esh i ati i ddarllen y gerdd ym- yy cerddi yma... Ie. ...dwn i o'n i o'n i methu torri trwadd atyn nw. O ia? Dw- ia. A d- dwn i'm be' ydi o 'chos yn cenad er enghraifft o'dd Menna yn sôn bo' ti'n styrie- yn meddwl ma'r peth pwysica mewn cerdd... Hmm. ...ydi'r ddelwedd ne' peth bynnag ne' y delwedda' sy'n neud barddoniaeth ond fyswn i'n anghytuno efo hynny yn fyswn i'n anghytuno efo hynny yn fy- a swn i'n deud ma'r rhythm ydi'r peth pwysica yym mewn barddoniaeth fatha dio'm ots os 'dych chi'm yn dallt cerdd os 'di'r rhythm yn gweithio yna

Gyfrol yn dda i beidio oherwydd bod mena elfen fel Sir Ferewylansh wedi codi o fyd yr adolygydd i fyd y Deyrnas Unol. Ond ma' na- ch- chesh i ddim blas ar y gyfrol 'ma rai' mi gyfadde. Wel nesh i fatha ar ôl i mi ddarllen y gyfrol y teimlad odd drosa fi droso fi odd yym waw ma' rai' fi confesu achos yym fatha o sbïo ar bob un cerdd fel fel cerdd yn ei hun ag w- wi fatha wrth fynd dan groen y cerddi o'n i'n ga'l gymaint yym ohonyn n'w yym achos tydan ni ddim o reidrwydd yn mynd i ddallt cerdd o'i ddarllen hi darllen hi am y tro cynta ond wrth fynd yn ôl ati hi a'i dadansoddi hi 'dan ni'n ca'l cymaint a dwi'n meddwl bo' ma'r cerddi yn yym yn y gyfrol yma'n wych a nesh i nesh i ddim dod at y gyfrol hefo unrhyw fath o yym preconceptions o o waith Menna 'dan ni'm 'di darllen lot o'i gwaith o blaen o'n i'n barod iawn i ga'l fy mhlesio neu fy siomi. O ie. Yym ond waw o'dd y teimlad yym d- dwi'n meddwl bod lot o'r petha mae mynegi yn yn yn ingfawr iawn a'n drawiadol ag O'n i'n gweld y berthynas rhwng y cerddi Cymraeg a'r cerddi cerddi Saesneg yn ddiddorol iawn hefyd achos be' oddach chdi'n deud am rhythm o'n i'n darllen rhei o'r cerddi 'ma allan yn uchel wrth 'u darllen n'w ac yn cymharu yym y y ddwy gerdd ac yn penderfynu dros fi'n hun ma' well gan yr un Cymraeg neu well gan yr un Saesneg. A rhythm o'dd yn dod i mewn i hynna i mi Delwedda hefyd yn sicr dwi di tanlinellu petha o'n i'n meddwl oedd yn drawiadol ac yym oedd yn yym effeithiol iawn ond y rhythm oedd yn penderfynu i mi pa gerdd oedd ora ond fel ti'n deud cysyniad ydi be sy'n dda a be sy'n ddrwg a be ydi'r gora chwaeth yym ond yym mi mi neshi fwynhau'r gyfrol yn fawr a Mae'n sicr yn gyfrol y baswn i'n codi eto a bosib yn ffeindio rhywbeth newydd ynddi achos mae'n mae'n deud cymaint yym o'n i'n ia o- mae'n glyfar iawn. O ie ond ia o- o'n i'n dallt be' o' chdi'n deud bo' chdi'n ca'l rwbath newydd ar bob darlleniad ond O'n i'n teimlo ar adega efo rei o'r cerddi bo fi'n gor'o darllen nhw drosodd a th- darllen a- rhyw gerdd benodol ella drosodd a throsodd er mwyn ca'l unrhyw beth o gwbwl fatha do'n i js ddim wedi fatha wedi ca'l dim byd ar y darlleniad cynta d- o'n i'n ca'l fy ngadal yn cwpwl o oer 'lly. A mi gesh i gymaint 'de. Ie felly ie. Oeddach chdi 'di ca'l blas mawr ar Bondo, do'n i ddim 'di ca'l cymaint o blas. Na. Wedyn be' o' chdi fel treiglo yn y ffens? O'n i wrth fy modd efo treiglo nesh i nesh i joio'r ddwy gyfrol ond am resyma gwahanol iawn. Yym a dwi me'wl be' nesh i fwynhau yym mwya am treiglo odd y ffaith odd y cyfan fel 'sa naratif yn rhedeg o gerdd i gerdd ac er mai vignettes bach o fywyd Gwyneth oedden ni'n gael ac vignettes o o'r atgofion oedd ganddi hi efo'i thad ac efo'i efo'i chwaer a'i theulu. Yym mi o'dd y cyfan fel sai'n un gerdd hir mewn ffordd. A ia. A ia. Yym ac a o'dd o jyst yn brofiad wel yr eironi o'dd bod o'n brofiad braf iawn i ddarllen am y daith hynod hynod anodd yma yym a'r bennod anodd yma yn ei bywyd hi o golli ei thad. Yym, ac o'n i jyst, o- be' odd yn taro odd yr y symrwydd, y gonestrwydd, yr ffaith odd o'n deimladwy, heb fod yn or sentimental, do'dd ddim yn gor-ramanteiddio 'm byd odd 'i jyst yn deud ac odd yna hwyl yno fo hefyd, ryw gyffyrddiada' bach yym mae'n mae'n sôn yn y cefyn bo' bo' hi'n defnyddio tafodiaith hi a'i theulu, yym ryw betha' oddan nw'n deud. Yym, ond hyd yn o'd yn y diwadd Pan oedd hi'n mynd â ni ar hyd y daith o'i thad yn marw, oedd o'n... oedd o... oedd o jyst mor naturiol bod hi dal yn dod â'r hwyl i mewn i'r peth, a'r elfen hollol naturiol i un eiliad oedd o'n andros o ingol, a'r eiliad nesa O wow behind the big brother house a... Ie ie. Yym. Ma' 'na lot o irony 'ma. Oes ma' 'na lot o irony ond dwi dwi'm yn timlo fel bo' hi'n neud dim byd ar bwrpas fel petai. Hmm. Am effaith. N- o- m- 'dan ni'n gweld yn yn y gerdd fel enghraifft tua'r dechra paid ch'm' t'mo' mam hi ddim isio iddi sgwennu'r gyfrol. Ma'r cyfan fel 'sa'n gatharsis am ffor o o yym o gasglu'r holl atgofion yma o fy gymod hefo yr holl beth. Ond be nath fy nghario i fwyaf oedd y ffaith bod hi'n sgwennu am farwolaeth. Dwi dwi bron yn teimlo bo ni bo ni'm yn trafod marwolaeth digon a dwi'n me'wl ma' dw- wel dwi'n sicr heb ddarllen cerddi yn yn sôn am am am daith rhywun tuag at farwolaeth o blaen mewn cymaint o fanylder fel gw- Gwyneth yn yym yn yym teimio bob tro o'dd 'i'n clwad am anadlu a dyna a dyna'r eiliada ola a ry- a ryw fanylion bach fela yym. Ia odd o jyst o- o- o'n i'n o'n i'n gweld o'n wel odd o fel anrheg. Fedrai ddychmygu bo' 'na gynulleidfa eang iawn ar gyfer y gyfrol yma a dwi dwi'n ffodus iawn nad ydw i erioed 'di profi profedigaeth mor m- mor yym anferthol â hyn ond yn sicir yy yn y dyfodol yym Ma' hwn yn bosib yn yn llyfr fyddai'n troi nôl ato fo. O ie ie. Yym ond hefyd yn eironig yym yr atgofion yym annwyl a digri odd e'n odd e'n haro i fwya yn yn y gyfrol o ran o- odd e'n yym Odd yn gneud i mi lenwi fyny achos mi nesh i... O ie. ...mi nath hwn gyffwrdd fi lot. O'n i'n teimlo'n hun yn llenwi yym bron yn dechra crio a'r yr un cynta nath o i fi odd mytholeg yym tudalen 20 yym y rhan lle odd yy lle mae'n sôn am 'i thad yn golchi gwallt hi a'i chwaer. Y rhan lle mae'n deud, Yna, codi'n penna, a gweld yn y drych fod Dad wedi troi'n incyrn. Na, ie. Achos o'n i'n gweld hwnna'n hyfryd, ac o'n i'n gweld, oedd hwnna rhywbeth oedd yn digwydd yn 'y mhlentyndod i, a ma' siŵr oedd o'n brofiad mor rhyfedd iddi hi, yn yn ddynas, hefo yr holl hanes yma yn ei bywyd hi, yn yn sbio'n ôl ar fywyd ei thad, ond trwy'r lens yna, yn yn sbio'n ôl ar ei bywyd hi 'fyd, a'i a'i phlentyndod hi, a'r cyffyrddiadau bach yna,

Na, fatha mae'n neud o mewn ffor, fatha er bo' ti'n sôn am brofiad bach personol hefyd mae o mor hygyrch i rywun o'r tu allan. Ie. Achos yym ie so fatha o'ch achos fatha achos ar ar y pryd pan odd pan odd hi pan odd 'i thad yn rhoi bath iddi hi a'i chwaer fatha do'dd hi ddim yn ymwybodol o i ma' ma' tada pawb ne' ma' rhieni pawb yn troi'n wreincir ne' rwbath. Ie. A 'dyn a 'dyn fatha o ma' wnna'n brofiad do'dd o ddim yn brofiad torfol o gwbwl jyst profiad odd hi a'i chwaer yn ga'l odd o. Ie. Ond eto mewn ryw fanylion bach fela mae'n gallu Os odd chwalu unrhyw ffinia'. Hmm. Yym. Ia. Ia dwi wastad yn anghytuno efo chdi o ran bo' 'na ddim digon o drafod marwolaeth mewn llenyddiaeth Gymraeg. Dwi me'wl sa Gwyneth yn anghytuno efo chdi hefyd achos mae'n deud yn y gerdd gynta yn y rhagymadrodd... Hmm. ...o na, nid cyfrol arall o farnadu'n Gymraeg di farru hiraethu. Wel ia a na. Ond dwi'n dw'o' ma' 'na lot o drafod marwolaeth ond Felly, ella bod 'na ddim... nid... nid bod 'na ddim digon o drafod marwolaeth, ond bod 'na ddim digon o drafod marwolaeth yn y ffordd iawn, achos... Mm. ...dwi me'wl Molly a Marnadu, dwi me'wl dyna'r ddau brif beth ma' rywun fatha ma' beirdd Cymraeg wedi bod yn neud ar hyd yr oesoedd felly. Hmm. Wedyn ond ond o' hynny yn on' on' ffor o ffor o fowlio mewn difri 'de? Hmm. Wedyn hynny ydi fatha dyrchafu rwbath, a wedyn ond yn fan hyn do's 'na ddim dyrchafu ma' jyst yn peintio darlun fel o'dd pe- sud o'dd petha go iawn... Ia yn sicir. ...yn hytrach na thrio creu ryw fath o yym rhyw fath o ddarlun... Ia achos yn sicir mae mae'n caru ei thad a mae'n meddwl cymaint ohono fo a 'dan ni'n 'dan ni'n ca'l blas yym wel wel blas gwych o'i o'i gymeriad o a pwy oedd o fel person ond ma'n debyg dwi rioed a wir yr eironi ydi dw- ma' siŵr bo' fi rioed 'di rili meddwl am farwnada o reidrwydd am drafod marwolaeth yn uniongyrchol achos dw'm bo' dwi dwi'n me'wl mod i rioed 'di darllen rwbeth mod i'n teimlo sy'n gwreiddio yn yn y profiad personol o farwolaeth. Na ia ia. Ma' ma' ma' ma' Gwyneth... Ia. ...yn mynd â ni ar y daith yna 'dan ni yn yr ysbyty hefo hi a'i chwaer. Ia ia. Yym 'dan ni yn

jyst uniongyrchedd o deud. Na, ie, ie. Dwi wedi darllen o fel hyn o blaen yn y yn y Gymraeg. Na, ie. Bosib bod o yn... Na, ie. ...bodoli allan yna. Na, ie. Yym, ond fedra i ddychmygu bod o'n gysur i bobol sydd wedi profi petha tebyg bo' nw'n darllen rwbath... Hmm, ie. ...fedrwn nw yym uniaethu hefo yym o ia n- dyn- dyna o'n i'n gweld bod o'n bod o fel anrheg... A ia ia. ...yn y ffor yna yym achos mi ro'n i'n teimlo pellter hefyd o'r elfen yna achos dwi dwi rioed 'di profi profedigaeth fel 'a o'r blaen. Ia ia. Ond dwi'n medru gwerthfawrogi Ti'n gallu ddal fatha y y cyfan. So oddach chdi'n sôn gynna yym bo' ti fel un gerdd hir a dyna'n union sud o'n i'n teimlo. Ie. Os yy fatha mae'n gonsept albym o gyfrol. Hmm. Yy mewn geimri 'lly a dwi'm dwi me'wl a dwi me'wl sa fo'n beth da tasa pobol sa 'na mwy o feirdd yn gneud hyn. Hmm. Fatha yn sgwennu cyfrola wedi i fatha wedi Os fatha jyst yn sôn am un pwnc ne' un profiad un daith fath o beth. Hmm. Wedyn ia 'dyn ma' ma' jys fatha un gerdd odd yn t-... Hmm. ...yna a 'dyn fatha yn amal iawn sa rywun yn gallu tynnu sa rywun yn gallu tynnu rhei o'r cerddi o'r gyfrol 'ma a darllen n'w yn annibynnol ar weddill y gyfrol a sa nw'n dal yn gneud synnwyr sa nw'n sa rywun dal yn yn 'u gallu gwerthfawrogi n'w ond eto ma' nw'n perthyn yn annatod iawn i'r i weddill y gyfrol hefyd 'lly. A 'dan ni'n cael archwilio'r archwilio'r galar hefyd ydan? Yndan. Dyna sydd yn... Achos be' be' o'n i'n hoffi yym am y gyfrol yym wedi yym wedi i'w thad farw yym o'dd yr adlewyrchu wedyn a'r teimlada' o'dd yn codi achos unwaith i rywun farw Sut di'r marwolaeth yna ddim yn rwbath terfynol? Na, ia. Ma' ma'r teimlada a'r profiada a'r atgofion a'r person yna 'dach chi dal i gario n'w hefo chi. Hmm ia. Ag o'n i'n hoffi yn enwedig yym y cerdd Ye Theatre a Welsh Not. O'n i wrth fy modd efo theatre achos odd 'i jyst odd e'r odd 'i'n ystyried ei thad fel fel dyn. T'mo'? Dwi me'wl bod o mor hawdd weithia' mewn bywyd i ni feddwl Wel, i ni'n bosib i i gymryd y bobl yn ein bywydau ni'n ganiataol ac i anghofio man, mam a'n tad neu nain a'n taid. Maen nhw hefo bywydau a phersonoliaethau elfennau ohonyn nhw 'dan ni bosib ddim yn adnabod neu ddim yn gweld achos bod gennyn ni berthynas gwahanol efo nhw na maen nhw hefo hefo'r byd a'r cyd-destunau eraill ac o'n i'n o'n i'n gweld o'n yn yym wel endearing 'di'r gair sy'n dod i feddwl, endearing iawn sut oedd hi'n gweld bod ei thad yn actio yym actio bod yn hen ddyn yn hytrach na bod o'n hen ddyn. O- odd hwnna'n effeithiol. A hefyd efo'r Welsh not ma' hwnna'n gerdd 'di gwreiddio yng ngalar Gwyneth yndydi? Mae'n y doctor a mae'n sôn am y galar am y pwyso ar yr ar y frest yym am yr anhawster anadlu t'mo' tydi'r tydi o'm yn stopio nacdi rhoi ofn arna chdi. ti ti'n cario y galar wedyn ti'n cario'r person yna hefo chdi. He- ie ie. Ac Ond y- yn eto ma' gin ti petha fwy fwy yy petha ha- fwy hapus hefyd oes achos y ge- y gerdd yn yr adra yn ger gynta yn yr adran ar ôl y farwolaeth ydi Harri Lime. Celfyddyd yy pum deg chwech a 'dyn os ti'm isie bod yn ypset pan fydda i farw roedden ni'n iawn pan ath dad a mam. Hmm. Ocê dad medda fi'n amheus. Wedi ei angladd, dwedodd ei chwaer na welodd hi 'rioed dyn yn wylo mor hallt â'n nhad pan gollodd ei fam. Celwydd gi Gwilym. Ond diolch. Nice try. A o- o- oedd hwnna'n hyfryd. Oedd. Fatha bod fatha oedd ni fatha nid yn unig bod o wedi bod yn trio'u gwarchod nhw ac yn ac yn downplay ei farwolaeth ei hun, fatha fel na fysa nhw ddim mewn cymaint o drallod ar ar ôl ei farw fo, ond

Wel mae 'di bod yn fwy hir rŵan dydi? Ie. Wedyn ma' fe ma' fatha mae ma' ma'n ffarm mae o fatha bod y farwolaeth wedi chwalu rh- ryw ffin o rhyngthyn nhw 'lly. O iawn sicir. Ma'n ddifyr fatha bo' bo' nw'n ne- bo' nw'n nes at 'i gilydd rywsut mewn ryw ffor rhyfadd 'lly. Nesh i meddwl amdano fo fel 'a o t'mo' be' un o'r yym delwedda nesh i o fwynhau ora' yym odd yr un ohono fo yn y gwely a fynta'n codi'r coelyd a deud dewch i mew- dewch wyt ti 'di mewn efo fi? Yym a hitha'n deud, wna dyma dy gwch di, a bo hi a'i chwaer bob ochor i'r gwely fel môr ferynion yn yn sbio arno fo ac yn gwthio'r cwch allan, achos ma' hwnna'n cysylltu efo hen fytholeg dydi o? Yndi, Styx 'de. Yym ia ia. O'n i o'n i'n gwel' hwnna'n hyfryd, dwi'm yn cofio pa dudalen o'dd o rŵan chwaith ond o'dd o'n o'dd o'n lyfli yym achos ma'r peth yn deu- ynde fatha Mae marwolaeth yn rhan naturiol, dynol o fywyd ac yy dyma fo. Yym tudalen 37. O reit. Fuoch chi rioed yn Morion? Nesh i grio am hon. A ie. Dwi'n meddwl. Yym sôn am lle o'dd 'i'n cysgu yn tyfu fyny a cyrlio fyny efo 'i thad. O ie. Ar y soffa dwi'n credu. Ia, 'na ni. A wedyn mae'n deud yym yn yr hosbis Ar ddechrau'r drysu ar falle ffriai wely cododd dad gornel y dillad gwely, allet ti slipo miwn gyda fi? Na, mordaith i un yw hon, chi sy'n fach nawr dad fel plentyn. So ma' rôl yn ca'l ei gyfnewid. A ia, ia. Fel oddot ti'n deud ma' ffin yn ca'l ei dorri ma'n agos at rei dda. Hi a Marian, i'w chwaer di Marian de? Ia, ia. Dwi 'di cymryd. Yym bob ochor yym. Hynna'n od yn dydi fel 'da ni'n mynd yn hŷn a ma'r berthynas sy gyda ni hefo'n rhieni'n newid. A ia, ia. Ma'r dynameg yn newid. Mi nesh i fwynhau yym y profiad o ddarllen treiglo drwyddi yym ag odd o'n llifo ac odd o'n braf. Ond mae eisiau hefyd mwynhau cyfrol Menna yn ofnadwy, ond am resymau gwahanol iawn, o'n i'n mwynhau mynd dan groen y cerddi yma ac yn mwynhau eu dadansoddi nhw. Yym, a'n gweld bod 'na lot o synnrwydd deud fel o'dd yn triglo hefyd, ond yr i harddull hi, yym, Fel argaeth o'n i'n o'n i'n wirioneddol mwynhau i sylw hi at wrthrycha yym fel cloig serch yr love knot a y fodrwy ar frys the ring a sut o'dd hi'n ddefnyddio'r gwrthrycha yma yym fel trosiada am fywyd yym achos o- ma' 'na ma' 'na awgrym yn y fodrwy ar frys t- nad na- nad ydi hi a'i gŵr yn gwisgo'r modrwya bo' nw jyst yn rhwbath i gadw rhwbath sy'n... Na ia. ...symboleiddio on' bod y berthynas rhwng y ddau ohonyn nw Yym, ac yn cloi serch y ffaith bo' hi'n disgrifio mwclis fel rwbath sy 'di ca'l 'i yym ca'l 'i ddylunio fel bod y bod y Gyngor yn dy helpu di. O'n i'n timlo bo' 'na gydbwysedd eitha da o gerddi o'dd yn pigo'r cydwybod ac yn gneud i chdi feddwl, ac yn dy daflu di bosib am sefydlogi yym t'mo' dealltwriaeth ni o o bethe. Yym, ond ar yr un pryd, cerddi eitha annwyl yn defnyddio gwrthrycha fel trwsiadau am fwyd. Yym, ond o'n i'n gw- hefyd yn gweld o'n ddiddorol iawn defnydd y ddwy ohonyn nhw o grefydd ac o Dduw. Ie, ie. Yym, ac o Iesu. Oedd oedd defnydd y ddwy yn wahanol iawn achos yn yn Menna yy yy yng nghyfrol Menna o'n i'n gweld Achos dydw i ddim yn grefyddol, ond mi ro'n i'n gweld ei defnydd hi o Dduw bron fel symbol o gariad, yym, ac yn symbol o'r o'r cariad 'dan ni'n rhannu yym fel cyd-dyn, ond hefyd y cariad a'r a'r a fatha mawr iddo cread o fewn byd natur, achos mae'n sôn am hediad o rwbath am deryn, yym y Duw adeiniog ydi sut mae'n disgrifio'r dridwm, so mae'n gweld y cariad a'r mawredd ym mhob dim, ond Fedrwn i gymryd hynna, dwi'n teimlo fel, wel jyst cariad. Ond wedyn, mi o'dd crefydd yn breso- bres- yn bresennol trwy treiglo, ond nath o ddod allan yn y diwadd dwi'n teimlo, ar ôl marwolaeth ei thad. Hmm. Achos ma' 'na gerdd yn siarad yn uniongyrchol â Duw. Yym, do'dd honno ddim yn gerdd o'n i'n medru uniaethu hefo ond nesh i dal i fwynhau hi. I i mwynhau hi. Yym, ond dyna oedd argraffiadau fi o ddarllen y ddwy. Di mwynhau y ddwy, ond profiadau gwahanol iawn. Na, ie. Wel, yn si- yn sicr profiad gwahanol. Dw- oedd darllen treiglo, oedd o fatha mynd am dro drwy ryw ddôl werdd, fatha lle gola, lle agored iawn, lle o'n i'n gallu gweld i'r pellter, wedyn weithiau oedd 'na dderyn yn hedfan heibio heibio fi, wedyn o'n i'n troi nôl ac yn yn sbio ar y cyfeiriad arall, o'n i'n gweld pa mor bell o'n i 'di dod, fatha cyn troi nôl i sbio ch'mo' ar y t'od y gorwel eto a tha- o'n i jyst ia o'n i'n cyfnod ola agored iawn fatha yn 'y ngyrru fi i lot o wahanol gyfeiriada ar hyd un daith o'n i'n gallu js fatha m- fatha ryw jo- fatha ryw yym fatha mynd fatha i Ddilyn Drws Coed Ogwen a ballu ond yn hollol wahanol i ddarllen Bondo o'n i'n teimlo fatha bo' fi mewn ryw frysfa o'n i'n teimlo taswn i'n gallu cyrradd y y yr allanfa. Hmm. Mi fydd 'na wobr werth i'w chael yn fanno ond am ryw reswm nes i'n bersonol nes i nes i fethu cyrradd. Hmm. Dwi dwi'n dal yno.